के तू हमरा मारबी ता हम तोरो रखै देबो हम तोरो रखै देबो हम तोरो रखै देबो भिन हो हे हां भिन हेबो हां त चल भिन कर चल त तू मारै छी भिन कने त और मारबो त थुथना किया तोरे छी झाड़ू सके तने थुथना रह तोने मुंह बजे बाने खेबे हमर मुंह जे टूट जेते त तोर बाप कमा के देतो अरे हमर बाप तो कमा के क्या देतो

दूगो घर हो ना हाँ चल बैठो तब हाँ दू गो घर हो चल दूगो घर हो ना हाँ दू गो घर हो तो एगो घर में तू रह एगो घर में हम रह हाँ हम रहो ठीक हो हाँ अरे आलू बहुत प्याज अच्छा हो। रे हाँ

तोरे बाप कहने छलो रे तो अपन बाप के बाँट ना हम अपन बाप के क्या बाँटो के छो तोरे बाप कहने छलो बियाहे कथी बेर में कहने कहने छलो कथी की कहने छलो बुझली हाँ बोल अहाँ रस्सी हम डोल अहाँ जेना जेना घिचबै जेना जेना घिचबै तेना तेना हम घिचेबै पाहुन रे मोहन हम मोहन हम

देखी लोटा देली हमरा पानि पिए ला हाँ। आ छिपा रखली भात खाय ला तो खेबो ना हाँ? खेबो ना तू बड़ तेज हम बड़ बुड़बक हाँ तोहर बाप वाला सामान सब लेबो तनी ले तो सिलाई मशीन लेबो चल ले तो ई थर्मस लेबो हाँ चल ले ना ई डोल लेबो चल लो ले लो ले लो ले जोरे छोड़ा लागा हम ले ना। मारबो ए, ये भी है। अरे हे हैं? तो सब तू ही लेबे तो हम कथी खेबे गे दोनों बाबे टा कमा के लो या कमा ओ एते दिन जे कमेलियो आ तोरा जे खिएलियो आ हम जे कमा के खिएलियो तू कत गेल छला कि खेती में काम करे चलियो धान रोपे चलियो गहूम काटे चलियो तू अपना बाप वाला खेत में गेल छला अरे तोरे बाप के खेत में चलियो ना तो हमर बाप के खेत है देख जी यो हमरे बाप के है गे अरे तब क्या बात होलक हमरा बदौलत हम तऽ तू एकर मतलब छन छौ तऽ नाचै छलियै तऽ रहा नाचै रे छलियै। नाचै छलियै केना के नाचै छली तऽ बता दिअ हाँ कनी बता दे ना राजो चुपचाप रह बूढ़ भऽ गेलियै, ए! तऽ नाक लगले हँ देख ले हमर जान गुस्सा यौ

एकरा हम चक्कर में लावे छी रुक चक्कर में आब हमरा बैठे दे पहिले आब बोल तू कथी कहै छी बैठतो डर लगै बैठबे कि नहि तू बैठतो डर लगे हाँ बोल ई जे संपत्ति जे हो जे हाँ। तोर बाप के हो हमार बाप गेल छले कत बुझली कत हमर बाप गेल छले एकदम हरियाणा अच्छा हरियाणा हाँ। केटा बदलत गेल छलो त तोरा बाप के बदलत गेल छलो पाइ के देबो तोरा बाप के भेजे ले त तो तोहर बाप देले छलो त केकर भेलै संपत्ति के कर भेलै हमर भए हमरा बाप हमरा नाम से लिख देने है तऽ काज पता निकाल तऽ देखियौ दे बोलका हाँ हे, हे, बड़का खत खतिया निकाल के दिखा दे ठीक। मुंह के देखा दे भैया। छियो देखा दै छियौ देखी हैया हमर बाप के नाम है

भऽ गेलौ ने बेटा हाँ कहै ने बहु ने धी पेट लगै छी आब अकेले बनाबै छी अकेले खाइ छी की करू चल दुनू बाप बेटा मुर्गे लऽ कऽ खाइ छी आ मुर्गीके देखा देखा कऽ खेबै ने चल हमर मनक गाम में